Thobela wa ga Maketla ke a tla. Ngwana a tswalwa a ba a tšofala. Thobela a sa tla. Le maamohla ono wa lekgono le. Thobela o sa etla. Ka mokgore tseni. Ke re a re lotšheng. Jalo re lata thuto thutwana ya bone. Thutwana ya bone. Go ra re bile le ya mathomo, le ya bobedi, le ya boraro. Ge e le gore ke gona o sa tšo fihla mo go e ya bone e, o tla swanela ke gore o gomele go ya mathomo. Mo uwe ditaba di thomilego gona. ka gore tloga tloga e tloga kgale go ra gore o boele kua moragonyana o fitlhe o topatope ke moka o boe gabotse mo pele ka gore wa ithuta molodi bogolong molomo ile o sekama e nyaka gore o re kua moragonyana then o nyoge le tšona Ka gona, o tla kitimela go thutwana ya rena ya mathomo gore o kgone go bona gore ge be re bolela ka seema re boletše ra re seema ke eng le mokgola wa go šomišwa ga diema kudu go rena batho a ke re baswa ga ke re kudu gore na ba swa ye ke slide sa mathomo se wa se bona se siwe se ngwadile gore diema thuto ya bone ke moka ga bjale re a kitima botse a re se kitime a re no sepela ga botse ka re mola ra fitlhang mo go thuto ya bone so gore a re ka nnete lebelo lona re le tshwere go ra re lebelo re le sweri a re ya go slide sa number two slide sa bobedi seo o se tshwere go ditaba a re re pele re thoma ke dire so ya ke ya Re sane gape le tafola. Tafola e yang kgahla ka goreng e kgona go tšweletša ditaba tše gabotse tše. Ke šomišitše tafola go tloga thutwaneng ya rena ya mathomo ya diema. Ke tlo no šomiša yona go tšwela pele. Seema sa mathomo. Phuti ya hloka mohlomeri. Wa gahlana nayo o e bolaye. Ao, phuthiyana ya Modimo! Phuti ya hloka mohlomeri. Wena, ge o ka gahlana le yona, e bolaye. He, o e bolaela goreng? Theeletša tlhaloso, Šiuwe. Tlhaloso ya seema se ya re thuto, dithuto tša go hloka motlhokomedi ka nnete di tla hula ke batho. A ke re a di na motlhokomedi? ke moka gore a re ga di na mong wa tšona ke gore ka le lengwe ga di na mong wa tšona phuthi ya tlhoka motlhomegi ge o gatlhana le yona e bolaye o ka bolaya ke tlala na llošitše mo di sena batlhokomedi e se seue ke sona sa mathomo re bula ka sona a re ya go sa bobedi ya re phuthi wa kwa phuthi e tšwa ditlong ditloo ke nagana re tloo ka moka re ka ba re di tseba e seng nawa tloo ditloo phuthi e tšwa ditlong gobane go phuthi e swanetše go tšwa mo ditlong ka gobane go tšwa ka madi ga se gona ga se go loke A re kwe tlhaloso, Motho ge a dutše mo a ratago, fela lefelo leowe a le belaela, lefelo leowe le mmethiša matswalo. Go ra gore motho o swanetše go tlo tloga mowe. e sa le ka pela e sa le nako, ka gore le letswalo le la gage le šetše le mmotša, šetše le mo laela gore, Aowa wešo, aowa wešo, a re sepele a re tloge. Ke moo ba re, Phuthi, etšwa ditlowong, o tsere phuthi e rata go ja ditlou. Go ra re ka mokgo, o ipshinne o dutše mo o iketlilego. Fela mara letswalo le reng go wena? Letswalo le reng ema ema. Itšwa ka gobane go tlo tloga mo ka madi ga se go loke. Seema sa boraro, re na le Phukubje. Phukubje go nekoše nngwe še ya malope a re phukube we ya lla moletši ya lla moletši phukube ya lla moletši fela ye ke tlatla ke dira dikošana ka yona motlha re feditše ka thuto ye ya diema ye ke tlo tla ke dira ye nngwe gape thutwana ya dikoša phukube ya mmoto wa kgole ba re phukube ya mmoto wa kgole e gotla e lebeletše letšatši Tlhalošo, Motho ge a le kgole le ga gabo, a se nageng yeowe e le gore ke ya gabo, o swanetše go phetha mediro ya gage ka pela a fetše a boele gae. Gore letšatši le se ke la mo sobelela a sa lefauwe, ka gore tše di tlo tlo di tlhaga mo tseleng ga a boela gae, ga di tsebje fela ga sepela e sale letšatši gaua go sa bona ya mašego ga se yona phukubje ya mmoto wa kgole e gotla e lebeletše letšatši gore ge le dikela ya ba e sepetše. A re ya go ya bone bjalo. Ba re phiri tšhaba masa. Phiri tšhaba masa. Ka gobane moloi ga ke a bonwe ka mahlo. Phiri tšhaba masa. Moloi ga a bonwe ka mahlo. Tlhalošo, Batho ba swanetše go phetha mediro letšatši le sa tšwele letšatši le sa bona go sa le mosegare ka gobane wa tla wa di phetha bošego. A ke re ke re sepele gabotse, ge o ka lebelela seema sa ka godimo sa phukubje ya mmoto wa kgole, le se sa phiri tšhaba masa, di a swana, di na selo se se tee seoe se di kopago, ke eng? Go phetha modiro e sa le nako, letšatši. Gape moloi ke motho wa bošego. Bjalo mosegare re tla tla re reng rena? Ke ka foo ba re phiri a ke re phiri e sela bošego ge a re letšatši e lehlaba ya ba phiri e boetše mo e dulago gona e boetše meletaneng ya dithakadu gana kua ga e sa bonala mo ga e sa nkgelela la mo sa botlhano se seue phiri ya feta dinku tša timela Phiri ya feta dinku tša timela re tlile gore ke phiri. Ee, di tla ba di jele keng nku tše? A ke re di ka se ke di ka se ke rake ka mo lešakeng ka mo gape di ka se tšwe ka mo lešakeng. Fela nna re bone phiri e feta mo go ra re ke phiri yela, mohlala o no kwa phiri yela, dinku tše di jele ke phiri yela. Phiri ya feta dinku tša timela. Re tlile go re ke phiri. Re ka se tle ra šupa ye nngwe nne, re ka se ra tla ra re ke mpša nne, re ka se tla ra tla ra re ke se sengwe, aa, bjang re bone phiri. Tlhalošo ya gona e kwe? E kwa tlhalošo. Motho wa go utswa, motho wa go ba le letsogo. ge a tlile fela fao we o dulago gona a tlile ga genu ke moka dilo tša šala di timelela ke moka thoto ya tla ya šala e timelela thoto ya thoma go tlhaelela re tlo tla re belaela yena yena o le a fetilego mo a ke re o na le letsogo gape ge o eba le letsogo o senya letlalo la gago wena mong o itshinya letlalo ke moka tšotlhe ge re tlo tla di timela wena e ba o le gona re o belaela wena gore mara nnete mošimane o ne o laowa ke yena a ke re maloba ile a tšea ya ola le ya ola go ra dilo gona ka ba tšerie le ye wa ya bona mo diemeng tše ke šomišitše tše pedi tše ke tša diphoofolo mo ke no re ke šomiša diphoofolo ile ba nkgopela gore aowa kolobe nyaka diema tša diphoofolo ka nnete ke dirile ka fao re na le tše pedi tša phuthi ra ba le phukube e tee ra ba le phiri tše pedi ke a leboga Ke re ka mokgo re lata thutwana ya bohlano jwalo, re lata thutwana ya bohlano. Ke re a re tšweleng pele ka go subscribe re tšwela pele re theeletša ka mehla le ka mehla re tla na mo re tlo attenda re tlo tsenela thutwana ye ka gore go tlo tloga mo ke boletše gore se a swampelebele. Ka nnete o ka lebelela, aa, re tla kgole bjalo. Ke a le leboga. Ke a le leboga. Ke tšwele. Ke re ke sa ile go nyaka tše dingwe gape. Kudukudu, ke nyaka tlo gatelela gore re hwetše thutwana ya dithai. Go ra gore re tlo tla re thoma ya dithai. Ye ya diema ye, re tlo tla re e gomela re e gomela ka goreng re kitimile kudu ka yona re tlo thoma ya dithai ke a le leboga